ac i ddeud yn y ddrwg well done, dych chi wedi wneud yn dda, ac wrth gwrs mae yna llawer iawn o ferched tu nôl iddyn nhw, tydyn nhw ddim yna heno, ond mae'n rhaid ni ddeud diolch yn fawr iddyn nhw hefyd. Nawr o'n i yma ddwy flynedd yn ôl, a'r hyn oedd yn rhyfeddu i oedd cymaint o ferched sy'n gwneud pethe rhyfeddol mewn gwirionedd yng Nghymru, a bod ni rioed wedi clywed sôn amdanyn nhw o'r blaen. Dyna di'r peth pwysig, un person, un ddynas, a mae hi wedi gwneud llawer iawn o bethau, a yr un sy'n cael ei ddewis heno, a dyn ni'n gweld hitha, ond dyn ni'n gweld pob, y, y, y, y merched eraill, a gweld bob math o bethau maen nhw wedi gwneud, felly ydych chi'n ddeud. Ac uh, a dwi'n teimlo bod yn bwysig i ni ddeud wrthyn nhw bod nhw wedi gwneud yn dda, a, a i, i wneud bod yng Nghymru mae'n rhaid ni wneud fwy hefyd. Uh, mae ma llawer iawn o ddynion yn, mm -hmm. yn, yn, yn bob man, ac felly mae'n rhaid ni ddeud bod na ferchad, dyn ni eisiau gweld mwy o'r, or merched yna. Maen nhw'n dda, maen nhw'n gwneud, medru gwneud bob peth. siop a siarad dros dros pob peth ac yy felly mae'n rhaid i ni roed mwy o o o o siawns iddyn nhw fy- fy- yy d- dod drosodd. Nawr ry'n ni'n mewn noson glitzy iawn fan hyn yn yr Arena Rhyngwladol ond fi'n gwybod eich bod chi'n teimlo bod hi'n bwysig iawn bod hon yn noson i bawb yng Nghymru. Dwi'n Dwi'n poeni bod pobl felly'n edrych ar beth sy'n mynd ymlaen. Dyn ni i gyd yn wedi edrych yn dda bod peth. Ac ella wneud pobl yn, yn gwatcha beth sy'n mynd ymlaen adraf yn teimlo bod ni'n exclusive. Dwi'n gobeithio bod ni medru cael neges drosodd bod ni eisiau heno siarad efo nhw hefyd, siarad efo'r merched i gyd sydd felly teimlo bod nhw, tyd nhw'n gwybod lle maen nhw'n cael pres i roi bwyd ar, ar, ar y bwrdd, uh, sy'n poeni dros, dros cael uh, arian i, i, i, dros y plant a, a, a bob beth fel hynna. Felly mae'n rhaid i ni siarad efo nhw hefyd a ddeud wrth nhw na rôl models di'r pobl y uh, merched heno a mae eisiau gwneud uh, gwaith dros heina sy'n adra a ddim yma efo ni heno ar noson fawr fel hyn. Felly chi'n gweld y gystadleuaeth hon yn mynd o nerth i nerth a'i bod hi'n mynd i ddod yr un mor bwysig yn y blynyddodd nesa a mae 'di bod yn ystod y blynyddoedd dwetha. Dwi'n siŵr neith hynna ddigwydd a bob blwyddyn 'dyn ni'n edrych o gwmpas a meddwl lle arall awn ni ma' ma' ll- s- pobol ma' pli- y llawr y llawr ma'n llawn yy yy mewn mewn awr ac felly ma'n rhaid i ni gweithio yy trwy'r flwyddyn dros cael noson fel hyn, ond y mwyaf bwysig, wneud yn sicr bod ni'n gwneud fwy, mwy dros merched yng Nghymru. Mae llawer iawn eisiau gwneud, a'r gwaith uh, yn y dyfodol yw gwneud yn sicr bod mewn cam mlynedd uh, bod ni'n isio dod yma i ddeud bod na hanner dwsin o, o merched di gwneud hyn a hyn a hyn, bod nhw i gyd yn mynd yy yn neud yn dda iawn. Chi siŵr o fod yn teimlo'n hapus iawn felly o glywed bod y gystadleuaeth hon eleni wedi denu mwy o gystadleuwyr o wahanol ardaloedd yng Nghymru, y gogledd yn arbennig, Ie, ardal chi? Ie, 'na fo, ac yy oeddwn i'n poeni yy yn yy yy ynghylch yy hynna yn yy yy ac dwi'n teimlo bod yn bwysig iawn i merched dro- drosodd i ymreid eu hunain yn f- i i yn flaen o o'r gogledd a- ac yy mae isio heno 'dyn ni'n gweld nhw'n ddod.